teƒe sia teƒe ke ne le nu sia nu yike wɔm le la eye gada azɔ be pan africa ƒe wɔna yike mi de tome dume nyu me so akpɔ mia ga dze mia ƒe susuwo dodo kpɔ le mia ƒe dekɔnuwo kple mia ƒe dzɔdzɔme nyawo ŋu metɔ tɔgbi akɔ so adelia mele gbɔ tso fi va da sine ga adre kple fa mi na mi srɔ nu tso eʋe duwo ŋuti du ka me ne le edu yike me ne la enya duwo ƒe dzɔdzɔme nya Ẽ, nya ka wogblɔ na wò? Nyateƒenyae wònya alo ale yi ke wogblɔe na nenemae wòle? Eyi ke menɔ ɖevime gbɔna, menɔ ɖokuinye biae zi geɖe be wonɔ gbɔgblɔ be lɔlɔ̃, lɔlɔ̃, lɔlɔ̃. Nu kae nye lɔlɔ̃? Nu kae ame aɖe nawɔ afia be woɖe lɔlɔ̃ efia ame aɖe? Nu ka ame aɖe nawɔ na wò yi ke fia be ame ma eɖe lɔlɔ̃ fia? Menɔ nu mɔ biam ɖokuinye tso nye ɖevime va de ase ɖe egbe. Stella, nye me gɔmesese nya ne enu yɔ wò. Medi be nàkpe ɖe ŋutinye egbea. Adela aɖe nɔ anyigba dzi kpɔ va yi. Adela xɔ ŋkɔ ale gbegbe elabe ame sia mede dzesi Adela be meyi adegbe ko gbɔna si gbɔ o. Le blema, míwo katã míenya be mía tɔgbuiwo nenye be woyi ɖade da ƒea, wonɔ gbe me ŋkeke gbogbo, ɣleti aɖewo, e, kɔsiɖa aɖewo hafi gbɔna. Aƒetɔ ya nɔ tsatsam le gbe me gbe ɖeka. Etsa agbawo me ŋkeke bliboɔ, ge ɖe kɔsiɖawo me. Vɔ le gaƒoƒo mamanui yewo gbɔna kpli yi ke nye lã o, mete kpɔ lã ɖeke hewu o. Enɔ gbe ya me nɔ ta bɔbɔm ŋu ye wòva ɖoe be ele be yeatrɔ ayi ɖe aƒe me, elabe tsi tsea wo be nu ka mekpɔe ƒlaa metsia si mam o. Ta yi ke wònɔ susu wɔm be yeadzua, efɔ ta dzi ko wòkpɔ be elã yi ke woyɔna be dzata ye ma gbɔna. Dzata ya gbɔna, ke wòtetem ɖe aƒetɔ ŋutia, aƒetɔ lia ti yi ke nɔ teƒe ma, di be yeakpɔ enu yi tututu wɔm dzata le, elabe ke wògbɔna, elã aɖe nɔ nu nɛ wòkɔ vɛ. Ne wòva ɖo adelã gbɔ tututua, adelã kpɔ be dzata ya, elã yi ke wòkɔ vɛ nye gbemelã yi ke wòléa, eva ɖui. Ale be afã yi ke susɔa, etsɔe heyi ɖe ŋgɔ sẽe. Ke nukutɔe, adelã kpɔ be gbemelã bubu aɖe yi ke mlɔ teƒe ma yi ke xɔ abi vevia, adzata kɔ elã yi ke wòɖu susɔea kɔ yi nɛ. Enua wɔ nuku na aƒetɔ ya. ta ewɔe kple susu be yeado xa ɖe teƒe ma kpɔ nue tututu dzɔdzɔm. Enɔ teƒe ma va de asi ne ɣe trɔ me. Adelã, e, dzatae gagbɔ kple elã bubu. Egava ɖu lã ma nɔ wòsusɔ afã, eye wògbugbɔ gakɔe yi ne elã yi ke xɔ abi mlɔ teƒe ma. Eme mekɔ na adelã o, ta eyi ke dzata dzo vɔa, eɖi, eye wòtsɔ eƒe tu heɖo elã yi ke xɔ abi le teƒe ma dzi be yeadee. Tete gbeɖiɖia le ɖi ɖe tome nɛ be megawɔe o. Gbeɖiɖia gblɔe nɛ be, Ao, elã yi ke mlɔ teƒe ma medze agɔ aɖeke ɖe edzi o, elabe ehiã kpekpeɖeŋu le gaƒoƒo ma me. Adelãwoe kple susu be yeada tu lã ma, elabe enye ame aɖe yi ke tame sẽnɛ, mena nua mo, mekpɔ nublanui na ame o, ye Menya enui ke woyɔna be amee nye koli alo amee nye hiãtɔ o. Adelã ya menya nu mɔwo ɖe kɔ. Ta ebia eɖokui be yelé etu hetsa ade da adeƒewo katã ŋkeke blibowo me. Meke ɖe elã aɖeke ŋuti o. Leke tututu wɔ be elã xɔabi ya nate ŋu, elã xɔabi ya nate ŋu anɔ teƒe ma zɔm ye wòanɔ nu ɖum le esime mewɔ dɔ aɖeke o? Gbeɖiɖia gblɔe nɛ be, Megadea elã xɔabi me o, ke boŋ ne srɔ̃ nu tso enu yi ke wɔm dzata ma le gbɔ. Ewɔ ame yi ke le nye kpɔm le gaƒoƒo ya me. Nyemenya nu kae nèsrɔ̃ tso ŋuti le. Nye, nye, nye nuxlɔ̃ame nya yewo me. Mekpɔ be mi dawo nɔ nye kpɔm paa. Nyemenya nu ka tututu ye nèsrɔ̃ tso enya ya me o. Dzata, míwo katã míenya be kadodo aɖeke mele dzata kple gbemelã aɖekewo dome o. Vɔ elã aɖe yi ke xɔ abia. Dzata nɔ elã ma dzi kpɔm. Ŋku tame tso ŋti. Mele teƒe ya gbe kple mi da o kagboo. Egbea mie nu srɔ ge ku ɖe enu gbogbo ŋu. Mie de dzesi be me mi da o bia ge gbea be nɔ be Mawua nu kae wo nye. Mawu nu kae wo nye. Kristo tɔwo gblɔ na woƒe Mawu to mɔa ɖewo nui be Mawu le dzi ƒo. Mawu lala, Mawu lala. Ne wobe Mawua, leke le míwo ameyibɔ alo le dekɔnu yometilawo gbɔa, leke Mawu tsɔ hele mía nu srɔ̃ ge tso enumɔwo ŋuti gbea? Ye zi geɖea, nenye be mída wole nu ƒomea, ne mebia biabia ku ɖe Kristosubɔsubɔ alo Adam kple Eve ye nenema, nenye be mebia biabia ku ɖe Adam kple Eve ƒe nyawo ŋua? The moment medze nya ma gɔme ko gblɔna be le to aɖe dzi, Adamu kple srɔ̃ egba le be wòawu dzɔdzɔmenyamɔwo nu. Nu ka tututu tae wònɔ nya ma gblɔm ɖo? Ye egbã hã enu geɖewo yi ke le ʋenyigba dzi nye kplu mi menya mía tɔgbuiwo wɔnɛ. Mida wo le be wòaƒo nu tso eŋuti. Vevietɔ nye enu kaka ɖi na ŋɔliwo. Gbadagbe manyagblɔɖila ameyio katã kpena ɖe wɔna ya ŋuti kple woƒe kotokumegawo. Egbea medi be wò hã nàkpe ɖe wɔna ya ŋuti. Míaƒe kaƒodzesi yi ke nàte ŋu atsɔ ga to dzi wòaɖo mía gbɔ be wò ŋkɔ naɖi amewo nasa eyae nye zero two four three four zero eight zero eight six, zero two four three four zero eight zero eight six. Eyae nye nɔmba yi ke le TV-a dzi. Dze agbagba be egbea wò hã wò ŋkɔ naɖi be amewo nase. Wɔ amee ke nèdze egɔme le kpekpeɖeŋu ma wɔnɛ mia to kukuɖeɖe ma. Dze agbagba be gbã ne na ayi dzi. Ame mawo wo dometɔ aɖewo yi ke kpe ɖe mía ŋuti nyitsɔ kɔ srã yi vɔ mí te yɔ ƒe ŋkɔawoe nye, Gadzɔgba Kofi Agbanyo, Gadzɔgba Kofi Agbanyo. Eh, agba nyo ne na mi five CDs. Si ye ne make nye Samuel Ziga na mi ten CDs. Steve Kofi, eh, Steve Kofi Kwame ne na mi fifty CDs. Yi ke nye nyi tsɔkɔ se ɖa ye va yi. Ye ne make nye mia nɔvi alo mia dada yi ke wona be Rebecca Dɔgbefu ne na mi ten CDs. Efo Courage Babanawo ne na mi fifty CDs. Ye ne make ke mie ge ɖe egbe e, alo kɔsiɖa ye ma. Mía fo yi ke woyɔna be Linus do vɔ dzɔgbe yi ke tso alakple vɔ le amasa ma ene na mí 21 cedis. Ye nenema ke nye mía fo yi ke woyɔna be Kenneth tsawo dzi ku dzo 20 cedis ye nena mí. E, nenema ke nye efo David ameteku 10 cedis ye nenema ke nye nyanyui kɔsi afu dzagbo afu ok afu dzagbo nena mí 10 cedis. Efe kɔbla Vincent banya 20 cedis ye nena mí. Ye nenema kee nye mía fo George Kudjo Ego, Ego, nena mi 15 cedis, Frank Kumuzi, aha, aŋlɔ woe nèle, nena mi 25 cedis, Egba, ke nenema ke nye mía fo Promise Abonkra yi ke le eh, Dabalawo dɔwɔƒe nye ɔga Abo Electricals, nena mi 15 cedis, efo Kɔtsi Aƒe Dzego yi ke tso eh, Togo, Akuma, Akuma ƒe, nena mi. 20 cedi si enema ke nye ne mige ɖe sempua menya be sempua tɔwo kpɔna wɔna ye vevie eh, fo atsu azameti ame sia ame ke dzesi le sempua me nena gbe fianyi nam ke eh, ne miege ɖe sempua mietɔ yi ke woyɔna be past, pasta dahe pasta dahe eh, nena mi 20 cds egbea Pastor Dahlia Sempoae ne le. Mía nɔe ke woyɔ be dzitɔ Benedicta Tensidis ene na mí. Ye mama yiwo katã le wɔna yewo kpɔm egbea wo katã woƒe dzi mama ye yae nye Patience afi Ashiagbɔ yi ke tso tsia me vɔ egɛ dua ƒe teƒe yi ke woyɔ be Dansoma ene le ne na mí 15 51 Ghana Cedis ye nenema ke nye mía dada yi ke le Koforiduia Yi ke kple via yi ke woyɔna be Mawu si. Mawu sia da enɔa ye nye mía dada yi ke woyɔna be Davi Benku Special yi ke ƒe nuɖaƒe le Koforidua Legion Hall alo tete le Bakris ŋuti. Wobe yewodi be yeazã mɔnukpɔkpɔe ana gbe fianyi alakplawo katã yi ke le aƒe kple gbe sia vevitɔ le tsaƒomawo. Eya tso mía nɔvi Mawu si kple. Eda yi ke nye Davi Benku Special wo le kpekpem ɖe wɔna ya ŋuti kple 50 Ghana Cedis. Egbe ƒe wɔna ya medie ma dedicate wɔna ya nye mía fo aɖe yi ke nye agavawu yi ke tso agbakɔƒe wo yɔna be Wilson dɔ dzi kple esrɔ̃ kple eviawo. Egbea medie ma a dedicate wɔna ya na wo. Teƒe sia teƒe yi ke wo lea mena mia gbe fiẽ nyi. Medi be mayi mava. Ne me gbɔ va. Ee, mado ka kple mi da o. Aɖabaƒoƒo eve pɛpɛpɛ megbe megbɔna.

Meda akpe bene xɔ dzigbɔ ɖe me yi gava tu weyi dazɔ ma dze egbe tɔwo gɔme ke boŋ meda akpe ma nya gblɔ ne Shonbet Ontiment Shonbet Headfood Shonbet Ontiment Shonbet Headfood men ma gblɔ be eyae nye eɖa me demi yi ke Shonbet Company a kɔ vɛ. Edamedem yea ameyibɔ vidzidzie wɔe ye wòwɔe le Ghana. Míaƒe ame agbewo, míwo ŋutɔ míaƒe ame agbe yewo yewo tsɔ he wɔe ye wòle abe yevuwo ƒe ame woƒe ami sisi ene. Wodenɛ ɖa me. Ame yiwo katã Sebi alo Kafra zigbɔzie tɔ ʋeʋemadeamedzi aɖe yi ke nɔ gegem ɖe tame na woa, nenye be nèle ami ya sim ɖe wò ɖa mea, àkpɔ be mègase go o. Ame aɖewo yi ke woƒe ɖa ŋena, amewo ƒe ɖa, woƒe tame nɔ bebem kple totomawo. Midze agbagba be miazã Shonbet Hefudia. ale be wò ɖa ye ke wòlea, ega ma de ge na wò nenema nɔ. Ye nenema ke nye Sean Bett Ɔntimenta. Enye Ɔntimenta me gblɔ na be zi geɖea Ghana nɔ be Ɔntimenta mi dina be mia ƒle Ɔntimenta yi ke aʋu dzo ne sia agblɔ be ʋu dzo ye le eme me de ame dzi o. Ele fu ɖem ne wò ŋuti gbalẽ. Mawu wu yi ke wò wa me wɔ wò ŋuti gbalẽ nenema o. Ɖe susu ma ta Sean Bett tɔwo dze agbagba wɔ Ɔntimenta ɖe yi ke kɔ vɛ ale be nenye be ne sia esɔ kple wò ŋuti la lãme vame ɖe sia ɖee ke fu ɖem na wò. Wobe yi de ga si la me. Ame ya ne lia, ebe ali le ye vem, ame ya be klo le ye vem, dze agbana zã Schumbet Ointment. Nenye be Schumbet Ointment-a nèle zãm ye mèsena ne gɔme oa, dze agba be nàƒo ka na wo to zero two four three. Wobe meyɔna nɔmba ya kabakaba ta agbea maxɔ dziwɔ ɖe zero two four three six four eight five seven nine. Zero two four three six four eight five seven nine. Ame yiwo katã wole su ŋu woayi ɖe Tɔnike Tɔnike famasi. Ame yiwo le su ŋu kple eƒe golɔgoewo katã ne le edɔ mie di ma woayi ɖe Tɔnike heba. Ye nema ke ame yiwo le Koforidua woayi ɖe Gapson famasi. Gapson famasia wo dome eɖe le Koforidua Aŋlɔtown. Ye nema ke ame yiwo le Nkrakaia Woayi ɖe Nkrakain Pharmacy yi ke dze ŋgɔ Filling Station yi ke le Somenya mɔ dzi alo Filling Station yi ke le asieme ŋutɔtɔtɔ enye Connect Chemical. Woayi ɖe teƒe ma. Ke ame yiwo katã wole teƒe yi ke woyɔna be Takoradiya, woayi ɖe AA Mensa. Ame yiwo le Mankesim, woayi ɖe Jeff Chemical. Ye nenema ke ame yiwo katã wole Meƒa, woayi ɖe Atsi.

Mida o kagbo medo wi zana. Me sɔ ɖe mia ŋu. Mida o mie fɔ. Akpe. Enya ɖe le asiwo ne eʋe metsitsiawo lo eʋe dukɔ afi mia dze egbetɔ gɔma. O oh, eh, mia tɔ ʋa o. Me ɖe ago na mi. Eh, enu le gbe ƒoƒo aɖo gbɔ tom. Menye nye ye gagblɔ ge na mi, mi ŋutɔ mikpɔ be tɔtrɔ gã aɖe ge ɖe ʋenyigba me. Mesiame nyɔ le du dzi. Vevietɔ ame yiwo le ƒuta, ƒukpa dzia, yeah. wo nyɔnyɔ gã aɖe ge ɖe afi ma. Nufialawo dodom, mesiame tɔ glɔm. Ee, míaƒe ƒedomekpa dzi ko wònye, me ʋeʋiʋe ma kpɔm haɖe o gake menya be ʋee kple ʋea,

Midzra ɖo ne miate ŋu awɔ safia ŋudɔ na Mawu. Midzra ɖo be miate ŋu awɔ safia ŋudɔ na Mawu. Mida wò ne le dekɔnu ma. Mía tɔgbuiwo nɔ nane wɔmee keŋ. Ame aɖewo mesea egɔme o. Vevitɔ, mía amewo ke míenye Kristotɔa, mímesea egɔme o. Wonɔ nuɖuɖu kam ne ŋɔli o. Ne woɖa nua, wogblɔ be eɖo ɣeyiɣi aɖe o be yewoayina nuɖuɖu ka ge ne ŋɔli o. Nuka tɔgbi wònye le dekɔnu me? Enu ka ka ne ŋɔli woe? Ekpɔ eyi mí le agbetɔa nua ee lɔlɔ ye nye fefea. Lɔlɔ fefe. Lɔlɔ fefe ma nu vovovowo mí tsɔ na wɔna lɔlɔ le. Vevie tɔ ye nye nuɖuɖu. Ne ƒome me mí le ne xɔlɔ wɔm mí le hã mía me va be yewoa ƒle nu ɖeka aɖu. ke nuɖuɖu ma mieɖu oa, ɖeka ede lɔlɔ̃ mia dome. Ƒome me hã yi hã medi be yewoa edze be miaɖu nu ɖeka ne eyi woɖe nu aƒe me koa, ƒomea wokea ame sia ame wokea ame sia ame. Alo wo sɔna godoo amia sɔ godoo aɖui alo wo yɔ ke ne wò ɖeka. Nenemae nye agbenɔnɔ katã ma. So nuɖuɖu ye miekɔ na wɔ lɔlɔ̃e. vevietɔ, nunono, nuɖuɖu ye míekɔ na wò lɔlɔ̃e. Eyi míele agbe dom ɖa nua, míedo ka kple mía nɔewo nenema. Eyi mía, ame aɖe dzo yi akpa mɛa, edze be lɔlɔ̃ ma ɖe ganɔ anyi elabe ne wodzo, ame ɖeko wodzo na ko gblɔa mí ɖe afi ya godzi o. Nɔnɔ hã wokɔ na mi etsɔ si mía dzi ne nane gbɔna zɔzɔ ge wota wokpena ɖe mía ŋuti le agbedoa nua ne woyi akpa mɛa woganɔ mía ŋuti nenema. So lɔlɔ̃a ne ade lɔlɔ̃ mía dome mía domea ye nye nuɖuɖu. Ke enumaka mɔ nane ŋɔli ma ɖe woɖunɛ. Woɖunɛ. Woɖunɛ le enuya gbɔgbɔ ma la ke. Woɖunɛ woɖunɛ woɖunɛ wovana ɖunɛ gake míwo míekpɔ ge be wova ɖu mɔ. Ke nu nyui wònye be woanɔ nu ma wɔm a? A. Enyo a? Edze be eyi ameawo zu a? Lɔlɔ̃ ma mia ga, kadodo ma naga nɔ mia domi. Subɔsubɔ eye le. Eye mi, miekpɔ sẽ wo ŋutɔwo biana. Gake nu ye dzɔ ye be ɖe eyi Kristotɔ nyenye va, eva esẽ kadodo ma le agbe, agbe, agbe, agbenɔwo kple ameyikuwo dome. be mí e mí mí mega nu ma wɔm ne ame yi ko ne ameawo dzɔ mí megabia wo ta ŋutɔ gɔ̃ hã o ŋu kekekekekekeŋ haɖe yi nanee adzɔ haɖe yi ameawo dzɔ ne míebia wo ta o ŋu ke míawo ɖeko míakplɔ wo ɖo. Gake le e nui ŋka dekɔnutɔwo gbɔa eyi nane dzɔa eva yi ɖe be yeabi ayɔ wò se alo ayɔ ye dada ayɔ ye fofo ayɔ ye tɔgbui abia be nane dzɔdzɔm afii egɔme ɖi hã. Ŋu eye wova wogblɔ be o nuye zɔzɔme yi mieŋlɔ yewo be mina nuɖuɖu yewo mina tsi fafa kple aha yewo wobiana gake edze be míawo ŋutɔwo hã míano wa ekpɔ be nuye zɔ míabe Ashantia wa wɔwoa akɔsidae ma wonɔ wɔwɔ ma kadodo mae wole da ɖi mina Ashanti dukɔ dzi be yeasa wu eʋe dukɔ elabe kadodo ma le e e e meyikuawo kple enu yi a a agbemenɔwo dome le afii be ɣesiaɣi wo ŋku ɖom wo dzi, nuɖuɖu nam wo, kadodoe hã lia. So wo kpekpem ɖe wo ŋuti be. Davi be enumɔwo wɔe be Asanti dukɔa wodi be yewoasesẽ wu. Woƒo ƒoƒu, woƒo ƒoƒu abe ɖe wosã wu mi ene. Ke ɖewoƒe be Kristotɔ ɖewo mese enumɔwo enumɔwo gɔme oa? Womese gɔme o. Ele Biblia me hã be Sa Samuel eye le Samuel ƒe agbalẽ mea, Samuel wo wo wodo ka kple ameyikuawo. le Israel-viwo gbɔ. Israel-viwo wɔna nu ma gɔ̃ hã tsɔ wu ame sia ame ɛɛ gake Israel ƒe Kristosubɔsubɔ menye Israel-viwo gbɔ wòtsona o. Wo ame geɖe susu be Kristosubɔsubɔ Israel-viwo gbɔ yewokpe le. Israel-viwo ɖeko wɔna abe am mía míeŋawo ene. Yes, ye menye be ŋ. Ɛɛ wo nu sia nu míewɔna fiae godzi wowɔnɛ. Efã, woka afã anye a a awɔ nu yi a a asẽ vɔ. Awɔ nu ɖe sia ɖe ye wona nuɖuɖu wo woƒe ameyikuwo hã. Gake Kristosubɔsubɔ ma míekɔa, Grikawoe hĩ vɛ. Grikawo eyi woɖuia, woɖui da ɖi be woawɔe nenema gake eyi Romatɔwo va kɔea, wova gblẽ nu geɖe kɔ, wova so nu geɖe ƒu ƒu gbe. Gake mesusu be le Romakatitsi tsɔtsia gbɔa, Hake ŋutɔŋutɔ nye etsɔtsiawo ƒe gɔmeɖokpea, wona nu woƒe ame kɔkɔe, wona nuɖuɖu woƒe ame kɔkɔewo. Eme kɔ, Romantɔwo na nuɖuɖu kɔkɔe ame kɔ. Medi be egbea medi be nànu eyi ke míewɔ ɖe dekɔnu me yi ke Kristosubɔsubɔtɔwo mese gɔme ŋɛ, vidzidzi alo ameyibɔ viwo yi ke nye dekɔnu me tɔwo hã womegɔmese mɔ medi be míakɔ nu mɔ ŋuti egbea. Zi geɖea ne mía tɔgbuiwo le vɔsama Wozãna, menya be xewo le xexeme gbogbo o, vɔ wozãna koklo tsɔ wu. Ne ge ɖe lãwo gbɔa, wozãna agbo eye exa ɖo abe ahɔnɛ kpakpa. Vɔ egbea medi míaƒo nu tso koklo kple agbo ŋuti. Susu ka ta wozãna elã ve ma kɔxea nu o? Ye gbã gblɔ na wo be koklo, nyagbe, ʋegbe, koklo, ŋkɔ, koklo, egɔme ɖee? Enyia menye koklo, ko, klo. ko klo la. Enui ka klo nane ɖa? Ekoɖoɖoa ye nye numanyamanya. Koɖoɖoe nye nu manyamanya. Manyamanya ee ne wova ma ɖo koa ɖe me nye nu ka wògale eya te me ete ega mele esi o. So koɖoɖoa wo be ne eɖo koa menye ɖe wo be ega mele asiwò menye ye si nunya mele asiwò na yi ne woawɔ go o. So ekoɖoɖoa koliawo. eŋu tɔ ne vie ŋu ɖe na eŋu me ɖe na kolia wo viwo xoxoxo so koklo ame yi ke zɔzɔm kple Mawua ye ma ye Mawuwo yɔna. Ame yi ke zɔzɔm kple Mawu viwo ame yiwo nye Mawu memewo e ame kɔkɔewo ame mawoe Mawu yɔna. Meyɔna movitɔwo ame yiwo nye zɔzɔm kple numanyalawo o so.

ŋu keke ne va ɖo du mea, edze be woawɔ nane na wò si ke ate ŋu anya hehe vɛ na wò ye be edze be woasẽ ŋua ɖe na wò. Eŋua sẽ ge ɖe na wòa, wozã nu yi ke aɖe ku nu manyamanya ma ɖa. Etae wònye ekoklo la, nu yi ke ɖa ku nu manyamanya ɖa. Koklo.

Ne ekpɔ Israelviwo hã akpɔ be ne ne wo vɔ sam wosɔ koklua akɔ anɔ amata kplɔ mee abe ale si mi hã miewɔ nɛ ene eye fi yi ke wole be woa wui azã eƒe ŋu. E evevelia nu ye zɔ nye be e miekpɔ ayiyia ne ayiyia lɔ ɖɔ dzi yiyia ŋutɔ me tsia eƒe ɖɔ me o. ayiyi ɖewo mele ayiyi gbeɖegbeɖe o gake kɔ akpɔ nɔ ŋi xevi suewo si ke wonye abunɛtɔwo si ke tsi va tsi wo menya be ayiyi nɔ ɖewo ɖe afi ma godzi o. Nu ya gbɔ yim wo lea wokpe wokpɔ seƒoƒo be seƒoƒo le afi ma ye woyi va yi nɔ seƒoƒo tsi gake wo yina kɔ ye wonya be

kaka míakpɔ ko míetsi ayi ɖɔ me, míetsi adzo me. Eye míetsi adzo me nenemaa, ele be woatso elã aɖe ƒe ŋu atsɔ ɖo míaƒe ŋuteƒe. Elabe ale ko yi va le kpakpa nɔ ŋii abunɛtɔ ma ko eno ŋu le emaa, nenema ko ne mía amegbetɔwo hã míetsi numanyamanya ƒe ɖɔ me si ke míetsia dzo me ne gbɔgbɔ vɔ̃ woa. Wova nɔ ŋu le mía me ŋu ke míezu nu kukuwo. So wotsɔ kokloa ƒe ŋu akɔkɔ aɖo ɖi ŋu nɛ. Ɖe fia be koklo kple agbo ma woƒe ŋu ekɔ ekɔ enye enu yi ke eŋu kɔkɔea? Eŋu kɔkɔe. Nenema ke agbo hã. Agboa esesẽa wu avu. ne agbo le aƒeme na woa, gbɔgbɔ vɔ̃ megena ɖe aƒeme na ame tsɛtsɛtsɛ nenema o. Ŋu ya wo hã wowona ɖe gbɔgbɔ vɔ̃wo ta gake agbo sesẽ wu nu ya aŋu ta agboa ye nye mawuwo ƒe lã sesẽtɔ kekeake ta. Wozãnɛ na mawuwo ƒe subɔsubɔ le mɔ geɖe nu. Eƒe ame da kpe ɖe wò numeɖeɖewo ta. Medi mabia be le dekɔnu mea zi geɖea megbɔna afima ge ɖe papa dzia? Mía fo yi ke woyɔna be Victor nyo ɖeka, fifteen cedis, ye nami ye nema ke nye fo Nicholas Gadagui nana mi twenty one cedis. Efo Nicholas sia míwo katã míenya be aƒlawu vie ƒee wòle. Martin Adaglo na mi twenty cedis, Prosper Fialɔ̃,

Agbe ko akrɔbɔ tu twenty one cities ye nena mi ye nemake nye mia fo Abraham tɔnyegbe mina mɔ Abraham tɔnyegbe mina mɔ fifty cities ye nena mi ye nemake nye efo George uh, Wonze ten cities efo Peter lɔm efo Peter lɔm ahan eleven cities ye nena mi Eric uh, kɔdza Eric kɔdja five cedis ye ne na mi ye nema ke nye efo Victor golo na mi twenty cedis papa nyi tsɔ eyi ke nye kplo mi nɔ wɔna wɔ ma me gblɔ be e ne nye be wo dji gbe za ɖoɖo ma mi de mi anya ale be mi a ɖu dji gbe za kɔkɔe aɖe na wo e ame aɖewo dja gbagba ame eve aɖewo. ɖeka ebe eƒe vidzidzie ye nye, vɔa yede hawusa tsi ta, e, eƒe bla vɔvɔa tɔ nye ya. Ebe nya yiwo katã nègblɔ nyi tsɔa, enye nyateƒe. Ne, nenye be ne, nenye Moslem ye nèsrɔ̃ nu yi ɖe eme akpɔ be nya ye gblɔm nèlea, ebe nyateƒe wònye. Vɔ kɔ zu be mí mese gɔme o, ame geɖewo mese gɔme o, ta le wò nufiafia mea, anɔ fu ɖem na ame aɖewo. Ta esɔpɔt wò kple ega aɖe. eye nenemakeŋ nye wo dometɔ ɖeka aɖe hã ye hã be e wò dzigbeza nya ya megblɔa edo dzidzɔ nɛ ta ye hã ɖo ga aɖe la. Ega mawo nye ga yi ke meɖo ɖa mi etsɔ yi ke va yi ta medi mazã mɔnukpɔkpɔe ada akpe na medi mazã nye dɔwɔƒe ya manɔ ƒe afɔfɔdo me be mada akpe na wo ɖe aleyike wobu akɔta ɖe mi da ŋu ŋuti. Mawu ne koe da ɖe teƒe na wo hegbɔ ye wowo wonɔ gbe didi ye wɔkpe ɖe mía ŋuti edɔ le mía ŋuti mía wɔ ge. Akpe nenye be ame tsitsi aɖe xɔ ƒe wu ƒe bla adre ye wòke nu gblɔ be Mawu ne yra wòa, yayra aɖeke megale anyigba ya dzi gasɔ kple yayra ma. Papawo nɔ gbɔgblɔm zi geɖe be wobe ame yi wobe ame tsi ŋu me woƒe ŋɔlia. Medzona kaba o, nyateƒee wònye a? Ame tsi ŋu me, míatsɔe be ame aɖe kpɔ accident alo ame aɖe kpɔ accident ko wòku kpata le teƒe ma. Wobe woƒe, woƒe ŋu yi ke kɔ ɖe teƒe ma, ewɔe be ŋɔliawo medzona kaba, nyateƒee wònye a? Le megbe ŋusɔ ɖe va yi be ne ameawo dzo nenema a, e, ŋutilã hã wokɔ na mia? Nu vevie wònye. Ne ekpɔ le wowɔ ŋuti la afi yi wotu nu lia ɖi. Akafu Mawu he ade ta agu na Mawu he gbe adre na gbe ɖeka. E so eye wokɔe na wò ne va zẽa, asiɖeɖe ŋu menɔ bɔbɔe o. Ke dza dɔléle ŋu kekeake wòle be nàtrɔ ʋeyiʋi ade wò be nàdzo. Ke ne eve ne ne do me nenema kɔ ya amegbetɔ megaku na ɖe eŋuti fũ o elabe. ɣeyiɣi aɖe nàgatrɔ va adzi ŋutilã bubu akɔ vɛ. Eeee ame yiwo ke ɣeyiɣi ma mede o wozu be woto dzɔgbevɔ̃e kle amea me ko eŋu lɔwo alo wokpɔ aksidɛntia.

Eye vevietɔ afi yi ke wotsi eŋu me le, eŋua ge ɖe afi ma, eŋua kɔ ɖe afi ma godzia, fifia eŋu ma, womekpɔ eŋua gbɔ nyuie o. Wole afi ma, wonɔ afi ma le eŋua, fi ya woƒe, fi ya, ehe, fi ya eŋua dzɔ anyi ɖo kɔa. gbɔgbɔwo nɔ afi ma godzi elabe womekpɔ ŋua gbɔ o. Nu ma ta eyi wova yi ɖi wo ku ŋuti la va yi ɖi ŋua ele be woatrɔ va kɔ nuwo li woakplɔe tso ŋua gbɔ akɔ yi aƒe mee. Gake mi mewɔna nu ma wo ge zi geɖe o. Eyi wozɔ nenema koa etsi ŋua gbɔ ale be e se edodo be ne ŋu bubu gbɔna ɖea

kple eƒe ƒomewo katã. Wobu wòdi be yeazã mɔnukpɔkpɔe le Pan Africa TV egbea ahade dzi ƒo na yewo be fo yi ke woyɔna be Efo Edem Kofi Dafliso yi ke le dɔ wɔm ɖe Keta Government Pharmacy ŋu be ele wo dzi gbezã ɖum. Ta ne amesiame yike nya miafo yike wena be efo kwami efo eɖem kofi daflisua eh, miaftɔ yike woyɔna be tɔni wise sevɔ kple eƒe ƒomao wobi wobie yehowa mawo ƒe ŋuse agbedidi nawo be nusianu yike neɖo ɖokuiwo dzi be yawɔ le agbea ma nate ŋu awɔe hafi nayi ɖe tɔgbawo gbɔ yes eh, meɖo ŋku edzi be

wova hotsuitɔwo va kui va yi ɖi gake ɣi wokuia ŋdɔkutsu dzati alo zã mí va yi sia tɔ zã melo alo ŋdɔkutsu ne eyi afima godzia eno gbeɖiɖi asem zie ƒo loo zie ƒo zie ƒo loo ale yike ne alo yi ne woɖe lã tatataŋua nuyiwo nɔ amewo nɔ ɣli dom zie ƒo hafi ava be wo amewo yɔm be ne wova gake ne míeɖo eta ɖe wònye le afi ma míeva na wo tsitsi ne míeɖo be míakpɔe ɖa be nu kae zɔzɔm eƒe ta hã ame aɖeke mele afi ma o gake gbeɖuɖɔtɔ ye míegage ɖe etɔ me ko ke gbeɖuɖɔ gava edzi ƒo loo míele ya ʋuu ɖewo ʋutitɔ ɖewo va va wo kɔnu. ekplɔ nu vɔ ma kɔ yi banigloe hafi gbeɖuɖu ma tɔ le afi ma. Hafi gbeɖuɖu ma tɔ le afi ma, mede akpɔ manya gblɔ na ame sia ame yi ke le wɔna ya kpɔ, vevitɔ ame yiwo ke le woƒe gawo gblẽm ɖe wɔna yawo ta. Yehowa Mawu neyra wò. Nenye be mèkpe ɖe mía ŋuti haɖeke oa, míaƒe kaƒodzie sue nye 0243408086, 0243408086. Wò hã nàte ŋu awɔ kpekpeɖeŋu tɔxɛ ne wɔnaya ale be Wò ŋkɔ naɖi. Medi mazã mɔnukpɔkpɔe ana gbe fia nyi ame yiwo katã le dɔ wɔm le Shonbet Enterprise, Shonbet Enterprise. Mebe woawoe kɔ dɔ mi ke woyɔ be Shonbet Entment. Shonbet Entment ya, ne yia ŋkɔe ame geɖe yɔnɛ koe nye ehɛ. Woƒe ŋuwo nɔ tsatsam ɖe Ghana duwo katã me ye eŋua, eŋu yi ke zãm wo lea, eŋu lolo aɖeke mele eme o. Private cars o, eŋu suesuesue ma ye zãm wo le. Woƒe dɔ mia ne kpɔea nenye be nèyi naƒle ƒe ye nèŋlɔ Sean Bert Huntimeter baa enu yi ke nèle be la aɖo ŋku dzi ko nagblɔ be ɛhɛ alo ahã, ɛhɛ alo ahã. Ne ge ɖe drug store nagblɔ be yele ɛhɛ alo ahã di. Enye Huntimeter yi ke me gbɔgblɔm fia be eƒe ɖaseɖiɖi kple eƒe nuwɔƒewoa Wosɔ gbɔ. Vovototo gã aɖe le wo kple Ontimenti ye le dukɔ me. Mègava kple Ontimenti ne nàgblɔ be ye sia meʋu dzo ye oa o. Ontimenti ƒe dzoʋuʋua menye ye dana dɔ nam o. Ontimenti ƒe dzoʋuʋua menye ye dana dɔ nam o. Mina míde ema ɖe susu me. Ne esi wò ƒe Ontimenti edzo ʋu ge woea, be menye nu nyɔ ʋuɔ dzoa ame aɖee ke agblẽ wò ŋutilã o. Woƒe kaƒodzesi nye zero two four three.

Ta ele be yeawɔ nyɔnu kpe ɖe eŋuti. Nenema wofie mí le Biblia mee ma, eye nenema Biblia gblɔe ma. Wobe Mawu li ŋui wòkpɔ be ele Adam kpɔm due be mele dzidzɔ kpɔm o, ta ele be yeawɔ nyɔnu kpe ɖe eŋuti. Ale be Ada hã, Abra, e, Adam mlɔ anyi dalɔ̃, ye wòva ɖe woagbaƒuti ɖeka, wo rims, woagbaƒuti ɖeka, ye wòtsɔ hewɔ nyɔnu hekpe ɖe eŋuti. Nenye be medo nya ma la, nɔ gbɔgblɔm be le ta aɖe to. Story ma alo nya maa Leke wòtsɔ hele dekɔnu tɔwo gbɔe? Ekpɔ nyuie zɔe be ne mebe mage ɖe story ma me fifia, ke mía tre mɔ elabe numawo katã woawo nye nufiafia gege ɖe ehua mee ma be megbɔna zi numawo tsɔ va daɖi ɖeka ɖeka ɖeka aɖe me gake kpuie mekee dzi hã o. Kristotɔwo ƒe vodadawo wɔ nye be ɖee. Father, Son, Holy Ghost. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Le Tɔ kple Vi kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe. Vodada gã aɖe ma. Yi vodada yi ke va va va va va ɖe fu ne xexea me. Mawua nyɔnu ŋutsue. fofo nyɔnu ŋutsu. Me ɖeka ko wonye gake yiƒe akpa ɖeka nye nyɔnu. Yiƒe akpa ɖeka nye nyɔnu ŋutsu. So is mígblɔna be woho edzi edo xexeame ma. Wo so gbeli sa. So gbe esoa ye nye ŋutsua. Ame tegbeae nye nyɔnua. Wò Mawu kitikatae nye wò fofoa, wò tɔgbuia, tɔgbugã ŋutɔŋutɔ. Tɔgbugã ŋutu, ma, ma, ma, tɔgbugã ma, ŋutsunyɔnue nye eƒe akpa ɖeka. Ale be tɔgbugã ŋutɔ me nuwo katã, katã, katã, katã, katã nye, nye existence míegblɔ le toto gbedua, nu ɖe sia ɖe le tɔgbugã ma me. Gake nyɔnu ŋutsue ɖenɛ dana ɖe gota. Nenema wòdzoe ma, nyɔnu ŋusu ya le ŋutia, Mawu tsitsikata ŋutɔ ya me nu ɖe sia ɖe le, enyi kple vɔ̃. Gake yiƒe akpa ɖeka nye nyɔnu, yiƒe akpa ɖeka nye ŋutsu. Yiƒe akpa ya nye ŋutsua, Yesu xa. Yiƒe akpa ya nye nyɔnua nye mama tɛgbɛ. Mama tɛgbɛ kple soha wowoe mɛ wowoe ɖa nu ɖe sia ɖe yi ke le Mawua me kɔ nava wova zua ŋutilã. So ne ekpɔ nu gbagbewo katakatakata lia, nyɔnu, ŋutsu, nyɔnu, ŋutsu, elãwo, nyɔnu, ŋutsu, atiwo, nyɔnu, ŋutsu, amegbetɔ, nyɔnu, ŋutsu, even minerals. nusianu nyɔnu ŋutsue eye vodada yike Kristo subɔsubɔ wɔ gbã sike va na be xexeame katã tɔte eer vevelia meke dzia vi menye nyɔnuia? nyɔnue dzi vi nyɔnue dzia vi mawua ŋkɔe nye mawu nyɔnua ŋkɔe nye natu natu Ehe wòva ŋutilã zu ʋea, nyemege ge ɖe gbɔgblɔ o, gake eva zu nature, eɖe, eve, etɔ̃, the first mother. So evevelia, ame ya nyɔnu le anyigba dzia, Nyɔnui ƒoƒua nɛtse natu ɖee ma ye va zu nɛtsa le yevuwo de. Natu ɖee eva ne eŋlɔe kɔ ezu nɛtsa. So mada nɛtsa ye amee mí mía amegbetɔwo míeɖo tso alo nu gbagbewo katã woɖo tso nu yiwo katã ge ɖe ŋutilã me. Nyɔnu ya ke ƒoƒua nature ƒu aɖu aɖu aɖu aɖu apple aɖu elã aɖu xexi ƒu kekekekekekeŋ hafi ne kukua nɛ woƒoƒu nua katã ƒu ahawu amegbetɔ alo awu ŋutilã. Natu zee mie yɔnɛ. So mawuga natu ye va zu ge ɖe zɔzɔm me va zu nature. So nature ma nyɔnu ya ke ƒoƒua nature ƒu hafi evia dona ye natu zee. Nye me di be mia ge ɖe eh, story so, ma mo. Fifia ɖe, nu ye zɔ nye be ɖe, nyɔnu ye wò xexea me. Ema wo be wowò ŋutsu gbã, mhm. ale akpa ye. Eyi ma wowò nɔ ʋu kekekeke, eyi gbetɔ ve dodo ge kɔa, nyɔnu ŋutsu ye do ʋi ɖeka. Nyɔnu ŋutsu ya doa Mawu ŋu eye wòto nuwo me ŋu kekekeke me ɖe eme na mí ŋutɔ be wòto nuwo katã me, nuwo katã va ƒo ƒo ƒu ɖe eme. Míebe numu, numu ma alo ezo manu, numu ma wɔ kple Mawu wu ezu Mawu wòyɔ be Adamu. Adamu ma amegbetɔ yi ke zu mawue ma alo ŋu ma nu. So nyɔnu ŋutsua do menye nyɔnu menye ŋutsu ɖe ye ŋutsu ɖeka ye do hafi wo le be woava ava wɔ o tso eƒe agba fifi me ƒua wɔ nyɔnu li o. Nu ma nufiafia ma ye va ɖe fu na nyɔnuwo le anyigba hã dzi xexea me katã. So Adam and Eva ƒe nya ma Adamu ye nye amegbetɔ.

wò xexemenumamawo ƒe ƒuƒoƒoe nye wòdeŋu ame etɔ̃ tsi ŋu ƒe ame nya ɖe go ɖi ŋu ƒlaa ŋu bo nɔ mi ɖe go ɖi hi ame etɔ̃ ye le ŋua ƒe ŋutilã hama ame etɔ̃ ye li mawu wò susu kple wò luʋɔ Ame etɔ̃e. Ame etɔ̃e le Mawu me. Mi so ne wonye be Garden of Eden ma, Garden of Eden ake nye amegbetɔ ƒe ŋutilã. So ame etɔ̃e le ŋutilã me. Wò Mawu meme, wò Mawu nyenye enye Adamua, wò susu enye Efa, wò xexeme nu yewo katã numamawo ƒe ƒuƒoƒo yi ke nye wò character enye wò dego. So ame etɔ̃e. Míegbɔ gegege ɖe story ma me. Medi nye biabia yi ke kplɔ ge ɖo nye be, ne mí ge ɖe ameyibɔ nyigba dzi, ame nye be le ŋɛ nyigba dzi o, hafi ameyibɔwo ne wole tsa ɖi ŋu atu du aɖa ne wotso woƒe du vɔa, wo li na enui aɖe yi ke wo yɔna be du legba. eye nenema ke ne gage ɖe woƒe aƒewo mea, woga lina na nu yi ke wona be ade. Enu eve yiwo nu ka tɔgbiwo nye me gbɔna. Anthony Yaw Segbe ne kpe ɖe mía ŋuti kple 21 cedis. Efo yi Manuel Cudjoe ba, uh, Baba Kɔtɔkɔ ne na mi 11 cedis. Adzakpa yi Badwell 20 cedis ye ne na mi. Lawrence Amenuvɔ 10 cedis. Noah

Mi da wu baka ye me nya na o hum nenye be wuia twenty cedis ye ne na mi mia ƒe asi ke Manchester real baka vɔ me nya be wue nye mi da wu baka ne tso a ŋlɔ afia ɖe dzi gba hum nenye be me le correct ye ma efo George gatogui twenty cedis ye ne ma ke nye mia fo Emmanuel agbovi ne na mi ten cedis efo Prince kɔshi uh, kokue thirty cedis efo Peter kɔdzo

Anuma, famous Anuma 20 cds ye Thompson Kwame Ahadzi nana mi 10 cds. Meda akpe ne ame yiwo, papa, meɖe ku nada akpe ne ame yiwo katã kpe ɖe mía ŋuti. Akpe na nunɔlawo. Kpe neva bla, kpe neva bla, kpe neva bla. Migawɛ wòasã wu. Migawɛ wòasã wu ema nye mi dawo ƒe akpedada na mi o. Mi dawo, ne mía tɔgbuiwo tso dua, wobe, du legba, ne ge ɖe dua me ʋãa, wobe, ade. Enu ve yawo, nu ka tɔgbi wonye? Míedze gɔme kple du legba. Ee, ao, míedze gɔme ɖe kple du legba. Ekpɔ ɖe, Mawu gã me yɔshishi la, Mawu, e, e, nuya,

va zu Xebieso, tso Xebieso ma va zu Natriagivudu, tso Xebieso ma ma va zu enui tɔgbuinyigblã. Yi ɖeka koe ye ɖokui trɔm, tɔtrɔm elabe teƒe ɖe sia ɖe ade be wòakpɔ be yeli ɖe asi le nɔnɔme aɖe le kple se aɖe se ese aɖe nu. So eva zu eŋkɔ ɖe tɔgbuinyigblã Ra. Tso ma dzi ava zu fiazikpui, tso fiazikpui dzi ava zu adewo. Mawu ƒe ŋusẽ le teƒe ɖe sia ɖe. Enye ade mi ha dee mi yɔna ale be e woawo nye woɖea wo ɖokui fia na ye ma ye ade ɖaɖa li. Etɔha gbɔ etɔha gbɔ mi le la, Mawu ya le tɔ ŋuti ya. Ɖewo yɔnɛ avea gbɔ miele, avekɔea gbɔ miele. Ati aɖe ƒomevi le afi ma. Wo katã ko Mawu ƒe ŋusẽ kaka ɖe afi sia afi hafi mi wo mieyi afi ma. Woawo míeyɔna be aɖewo. Aɖewoe esã ɖe ɖaɖa nɔ anyia, woɖea wo ɖokui fiana abe aɖelawo ene. Míeɖea wo be aɖelawo.

wo nya ɖa wo tso ma dzia ke yi aƒeli tso fia zi fia dzia ke yi ezu aƒeli alo anyigba anyigba anyigba hã dzi bi la mawu ye yiƒe mawu ƒe zikpui wo nye so tso anyigba dzia ke yi aƒeli aƒelia edzi ƒomawo tuna woƒe zi ɖo tso aƒeli dzia ke zu ale gbegbe mawu ya eye wotso dziaƒo kɔ yeŋtɔ va zu wò ŋukplɔla be ne ame aɖe tse va zu wò agbonuzɔla be eye nènye mawumemekɔ ne mawu aɖe ame aɖe tso gbɔgbɔ vɔ̃ aɖe gbɔ na va gbɔwòa nunya ɖe nunya ale gbegbe. Papa, ɖe wòfia be yi ke yevuwo va ameyibɔnyigba dzia, mawu yiwo ke gblɔm miele yi ke fia be nyigblẽa yeyɔna be Ra? Ye ebe so enu ya xe biɛ so kple toto mɔ ɖe ɖewo fia be Mawu yi wo ɖe mi me ɖe mi me te ŋu ɖe me ne yevuwo wo se gɔme nyui o. Ye ta. Wo me bia o. Because wo bu be nu mɔ kata nye nu vɔn yi ke wɔ ame yi bɔ wo le. Yeah. Ɖo fia be ɖe mi me efi be wo me bia o ye mi wa mi me ɖe me na wo. Awo wo me enu ye zɔ nye be wo ɖi xoxo be yɔ va gli mi. Enu wònye wowɔ Berlin conference ma wowɔ eighteen thirty five mee Lord Macaulay kple nɔviwo dze gɔme. Berlin conference le Germany. Wova eighteen forty four ye wova wɔ conference ma le Germany be yewoava gli mi. Nu ye dzɔ ye be yewoava akeke míaƒe agunu míaƒe xɔsewo katã le mía sia woaɖi ɖa aku wotɔ da ɖe teƒe ne woate ŋu alé mía de a a a nu yewo be yewoawɔ kple mía wɔwɔe. Tsɔ ye wo va wɔ ɖo ko se be le gli la ŋuti kpe do dzi kple ki na du wo me hame me hame mi nɔ dzi be ma. Elabe ale yi ke nèƒo nu tso yeʋe ŋutia, ebe yeʋea nɔ be yeʋae ko nye xexeme bliboa katã. Xexeame katãe ma. Gake Kristotɔwo mese gɔme nenema o. Ao, ame aɖeke mese gɔme, even egbegbe hã ame aɖeke mese gɔme be nɔ be yeʋea. Yeʋea menye nuyi o, menye menye nuvɔ̃ wònye le afi aɖeke o. Xexeame katã eto ya kpɔm nèle, ewuɣi ya kpɔm nèle, dzinu ya kpɔm nèle. wò ŋutilã elabe yeƒe amewo fɔ nuwo le hafi ɖu ekɔ wò ŋutilã so wò ŋutilã hã yie ŋee. Ekpɔe aa eŋugãwo bi adzɔ ɖi yi ƒlea yeƒe nya gbogboa ŋu mawugã wò xexeame kɔ ƒlea yeƒe wò be ŋkɔe nye esi ŋkɔ wòsɔ na ye ƒlea yeƒe. Ƒlaye ƒe medakpɔ be nyagblɔ ne efo e yi ke mieyona be kavi no toe gba nana mi twenty cedis ye nema ke nye miefo Michael Agede nana mi twenty cedis efo yi Manuel Ativon nana mi eleven Ghana cedis wo hã na tɔŋ awɔe abale yi ke ame yiwo ƒe ŋkɔ yɔ mi le fia wo wɔe miaƒe kaƒo dzesi nye zero two four three four zero eight zero eight six bebe Ointment yi ke li gaƒoƒo ya me nye shɔnbet ointment, shɔnbet ointment. Ahan, ame yi ke wɔ ointment a ƒe ŋkɔ nye Isheen Betty ta woshɔ ti hewɔ shɔnbet ointment. Edɔ mi sesẽe wònye. Medi be wò hã nàzãe kpɔ ne nàkpɔ aɖe yi ke wòle. Nenye be nènye ame aɖe yi ke nèdi be ye hã yeatsa asi kpli wo ale be yeaƒle dɔ mi ale gbɔ susu aɖe me le be ye hã yeakɔkɔ ɖe yeƒe store mea, woƒe kaƒodzesi nye zero two four three. zero two four three six four eight five seven nine zero two four three six four eight five seven nine. Nenye be nenye nyɔnu alo nye ŋutsu ye ne be yeaƒle woƒe ɖamedemi yi ke nye Sean Bet Health Food eye be yeaƒlee ne srɔ̃wòa, ne ƒlee ko adze agbagba ne nàbia nayɔ woƒe kaƒodzesiwo nàbia ale tututu wozã kee Dɔmea le yike wo zã gee ahan dɔmea ele mɔ vovovowo nu ewɔna nu geɖewo nenye be ne bia eme nyuie ale yike wo zã ga wo fia go eya gbe gblɔ mɔ le be woƒe ehe food yike nye eɖa me demi ya ele mɔ vovovowo nu wo zɛ na to mɔ vovovowo nu teƒe aɖewo yike fu me lio yike ne be di be ƒu ne va ne yɔ wa wole eme ɖe ge nao me be woƒe kaƒo dzesu ye nye yike le miaƒe TV a dzi zero two four three six four eight five seven nine mi da wo eyi de. Egbetɔa, medi míasi ɖe teƒea, vɔ nya kae le asi wò hafi míadzo o? O, e, nu yi ko magblɔ nye be, mía tɔ Kristotɔwo, e, migaɖu ze na kɔ nave mi o. Menye miaƒe vodada wònye be wòva yi aleka o. Yevuwo ɖewo ɖoe be yewoava agli mi, wotso Kristosubɔsubɔ vɛ, gake, Eye wokɔe vɛa, eee míawo ŋutɔwo míeyi ŋu ekpɔ yevuwo fifi afi ya wova ɖoa, wova kpɔ be Kristo subɔsubɔa wokɔ ne yewoa, meɖe ŋu o. Truly African. Na mi nukpɔla va Pan African TV dzi. Nye mue kpɔ mi le nye Shekinah Herbal Clinic tɔwo. Kɔsiɖa gbe gã adre kple afã de asi ne ga nyia, akpɔ dɔtatɔ tɔgbi ƒoɖa azãmeti evelia le Pan African TV dzi eye wòahe dɔdada kple amagbeve no. Shekinah Herbal Clinic ƒe dɔwɔƒea le Tema Motorway-a dzi le Memenda Kwasiɖa kple dzoɖa akpɔ tɔgbuitɔ le afi ma. Le sogakɔƒe la, akpɔe blaɖagbe le ʋudzeƒe gãtɔ Shekinah Herbal Clinic. Kuɖagbe akpɔe le ho dɔwɔƒea dze ŋgɔ KK House. Yawɔɖagbe akpɔe le Akatsi le Magava Hotel. Fiɖagbe akpɔe le Atsibuta, Agbozo me. Shekinah Herbal Clinic ƒe dɔwɔƒea ƒe kaƒodzɛsia ye nye zero two four four nine four one four two eight. kpɔ mí le nye Shekinah Herbal Clinic tɔwo. Kɔsiɖa gbe gã adre kple afã de asi ne ga nyia, akpɔ dɔtatɔ Toby Woda azãmetsi evelia le Pan African TV dzi eye wòahe dɔdada kple amagbe vɛ nɔ. Shekinah Herbal Clinic ƒe dɔwɔʋa le Tema Motorway-a dzi le Memenda Kwasiɖa kple dzoɖa akpɔtɔ gbĩtɔ le afi ma. Le sogakɔƒe la, akpɔe blaɖagbe le ʋudzeƒe gãtɔ Shekinah Herbal Clinic. Kuɖagbe akpɔe le ho dɔwɔƒea dze ŋgɔ KK House. Yawɔɖagbe akpɔe le Akatsi le Magava Hotel. Fiɖagbe akpɔe le Atsibuta, Agbozo me. Shekinah Herbal Clinic ƒe dɔwɔƒea ƒe kaƒodzeshia enye 0244 94